na Raymond wa Gaza Bosch a va ri thwi eka xiyenge xa mabulo xa Facebook va karhi va burisana. Hambileswi Raymond wa Gaza Bosch a ngo vuxaka bya mininjhere Philani na mininjhere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani i vuxaka byo tola mafurha, kambe nkandziyiso wa vona hi lowu.
jamani, yani kuna tena mbara na pesa ina tena mbara. Ana japlan, la vai foro mal la vai. Ah. Foro mal jan pala. Ifungule, ifungule. Okay, moyo maka yona maka le, maka le. E foro eh. man, ntshama ka ni byela all the time ni ku vana ni n'wina n'winyi mi nga byeleteli problem ya n'wina loko mi twa ticondo mi ri le ka restaurant leyi a mi nyanyuka ngopfu eh, eh, Eh, brother, a tala vulavula hi vanhu lawani. Eh, yi ma vulavula ku vulavula mina a ke for mani yingiselani. For mani yingiselani ku byeliwa. Ni mi byeli ko tala ngwalo ka hi vulavula hi foni hi vulavula kahle ku yi. The moment mi to ti condo la mi mi jika mi yale. Se na zwo mara ja plan na vula a vuxaka lebyi ndzi tshemba vuxaka byo tola mafurha lebyi. Hi ta vona after la ku ri after two days ku ta kha ku humelela yini hi ku na yi tiva leyi loko yo za yi twa swin'wana ya ta ji mara ni tsakile mi kha mi vulavula kwalaho he e manager loyi mi kha mi vulavula ni tsaki ngopfu kwalaho vulavulani yi kombiseni foromani a swi vuli ku ri loko mi kha mi kombisiwa swo loko mi wa bari hinkwenu swilo hi swi tiva ku dyondzisana ma twisisa ma vona so yingiselani um mi dyondziseka ma twisisa loko va ku swi endlisa so pfumelani na loko kuma ku mi pfuniwe hi munhu wo karhi ma vula ku credit ni yisa ka mani hi yena a nga ni pfuna ni fika laha a ni za mi kota ku tiyimela ma vona simple mi nge mi nge ende e Mr Ray mo ni teka credit hinkwayo credit hinkwayo must go back to the owner leke ri stylist papa rona lava n'wi vona va n'wi hindza va n'wi kandziyela ka ko vanhu hinkwako but legal stylist took the guy to saran producer all the credit must go to legal stylist all the credit must go to saran the producer my brother saran producer wherever you are legal stylist wherever you are always know you got uh, you are in my heart i have reserved the space for you guys na mi rhandza swinene loko mi hi vona ya henhla ne le hansi papa rulani na manager lawani ku le ku tikeni hala na hala i mintirho ya n'wina ya ha ri ya risimu reriya ri nga duma ra Avuxexi Gazette ya n'waximanga a ni tivi a mara ebrareni leswi vulaka hi malembe belani yi right va ta swi njhani ne mm. swi fana na tichokola ta tikulu va ta va acamers ti-founder ta tona vo raymond acamers hi vo timitsu ta kona laha nga founder xilo ya kona ku a nyikiwa credit ya nga laha nga ri kwapati ya kona leswi swi vula hi leswi swi vula hi manager credit va ri va yisa kwini na le ka founder mi fanekele mi hlangana na mina ta mi dyondza ku hlamula swivutiso a nga ri xivutiso a lova lova na ku lava ri xivutiso so eh credit every every ray credit ya ka lekere eh stylist na sala producer they've done a very wonderful uh, job I've told them ku eh loko siku loko I pray and loko khongela zona I'm still praying ku ri baba Rolani a nominate wa aka best eh, song of the year mm. eh, or, or, or eh, best newcomer eh, i wish munghana lonene can nominate him ku nga ri yona ntsena kambe na ti-platform leti yi tirhisaka avuxexi gazini loko siku leri ya va nga ta ku ti-nominate ya leyi um eh, leker styrist u ta rhanga mahlweni na na producer salani ku ta mina ni karhi ni khwitela hi laha ndzhaku um ivi ku ta i manager number three hi le ndzhaku leyi hi karhi hi wisa accolade ya ya paparhulani hi celebrate mintirho leyinene leyi kwini nga contributa ka yona
manje bla maya kwihi mina ni tshama ni kaya Hey. Boxa. Hey. Eh, wena wa onha, wena brother. No, mara le- eh, eh, Eh, brother. ni khensa ngopfu. Eh, brother. Mara mani, ni khensa ngopfu na loko mi hlanganini mi tshama hansi mi vulavula swo vavanuna va endla sweswiwani manager plan swi ta ku i peace va nghozi ngopfu na na foromani a swi to ku hayi munhu i nghozi yi nghozi foromani na mthemba ni le kuteni ni le kuteni hi ta hlangana ka gaza boxa aka tiktok um eh, nyamutlha hi ta tlhela kona ku lava ku vulavula timhaka tin'wana ta serious because i believe ka ha ri na swindodzi swin'wanyana swi nga ku fambeni swi nghena nghena swi dete mavele mm. tigigi swi tshikeleni hina mm. swa tigigi swi tshike ni twa vanhu va ni khompelelela hi xilungu va vona loko u za ku propose gigi hi ku hakela mali yo vonaka wa swi kota xilungu va ku twini so a hi tela ni correctana swilungu but then liya ya ya swindodzi mina ni ta dilana na swona because swi ta lava leswiya swi vitaniwaka swi cheriwaka va ri va ri i powder leyi ya white yo dlaya switsotso liya yi vitaniwa yini va ri va death what what yaliya se blue death blue death yi fanekele ku kuma blue death yi dzudzela laha ka mbewu then ku ta va right mese ray thank you for for for for coming here let's meet aka gaza boxa namuntlha oh, i know thank you so much ai dyondzisanani dyondzisanani kwalaho dango dango